Katurã guaraníme, Regla ortográfica de la lengua guaraní. Ha upe apytépe a'i ñañe'ẽta jahávo ajépa ñamboja'oja'óta jahávo ha jahecháta. Iñepyrũraite ñañe'ẽtama oĩ mbojojaha peteĩháre, puteĩ ha teĩteĩ rehegua. Primera regla del alfabeto oficial, Mokõihápe jaguerekóma mbojojaha mokõiha. Moanduhe rehechaukaha rehegua he'íre, segunda regla del uso de la tilde acentual, mbohapyhápe jaguereko hína mbojojaha mbohapy ha he'i voi pype avei, tercera regla, ha jaguereko irundy. Ha pe katu he'i mbojojaha irundyha, he'i chupe. Cuarta regla, ha pépe jaheháta ñañembokatupyrýta jahávo mba'eichaitépa mbojojahakuérapa mba'e ñanembo'e ha mba'eichaitépa ñanembo'e ikatu hag̃uáicha ñandekatupyry ñañe'ẽ hag̃ua ha avei ikatu hag̃uáicha jahai porã ñane ñe'ẽ guaraniete-pe. Peteĩ iñepyrũraite ñañepyrũma voi ko peteĩhágui ajépa, mbojojaha peteĩha, primera rrégla, puteĩ ha taĩteĩ reheguáre. Ha ápe ñañe'ẽta mba'eichaitépa ipu ohóvo taikuéra guaraníme. Ha aipota pe japysaka porã ág̃a ha upéicha avei ikatu hag̃uáicha che rapykuéinte ai pe mbopu peho pe ñe'ẽngue taikuéra. Jaguereko hína ave a, ã, che, e, ẽ, je, ñge, he,

y puso néi. Oime'ã katuete pe ágã pemoñe'ẽnguéro opehechakuaátama voi hína umi ndaha'éiva guive pu'ae. Umi pu'aéngo pu ae, ipu ijehegui he'ise hína upéva. Ha jaguereko avei pundie. Ha umi pundiépe katu he'iói ipu hendive he'ise upéva. Mba'e ipúta hendive? oñemoĩva'erã ijykére peteĩ tai ha'éva E. Ajépa, ha upéva pe che akuaáta E. Castellano-pe ja'e L ñamoĩ chupe iñepyrũrã ha upe rire pe tai E. Ha guaraníme katu ja'e chupe lénte. M-pe ja'e me. Oĩ porãpa? Ko'ápe he'i ñandéve guarani ñe'ẽ rerekuapavẽ, omonéi avei D, F ha L ha Ll ojehai hag̃ua ñe'ẽ oúva ambue ñe'ẽgui oñemohenda rire hekópe. Tape castellano-pe karai ñe'ẽme he'íma ñandéve, La Academia de la Lengua establece igualmente el uso de las letras D,

Mbojojaha mokõiha moanduje rechaukaha rehegua, segunda regla del uso de la tilde acentual. Ojehaívo guarani ñe'ẽ oñemaña va'erã pu'ae ipu hatãvéva rehe. Ojepuru haguã moanduje rechaukaha, pu'ae ipu hatãvéva oĩramo ñe'ẽ pahaitépe. Marõ ndojehaírivairã. Hi'ári moanduhe rechaukaha. Tembiecharã. Jaguereko ñe'ẽ guata. Ñani. Ao. Oiméne pe pehendúvo pehechakuaáta mamoitépa pe hatãve ñambopu pe tai ári, pe tai oĩva ipahápe. Ári ipu hatãve ñane ñe'ẽ, ha upéva ndojemoĩrĩa'a hese pe moanduhe rechaukaha he'i ñande. Mba'e he'ise ñandéve upéva? Ha pe castellano-pe hína o karai ñe'ẽ he'íva ichupe pe para el uso de la tilde acentual,

palabra llana. Mbojojaha mbohapyha, moanduhe tĩ rehegua. Tercera regla acento nasal. Ñe'ẽ pe hetĩnguáva ojehaíra ñe'ẽ pehẽ ndoikéi oñondive mokõi taipu tĩnguáva. Tembiecharã. G̃uã, ma, ne, ña. Pu'ae juruguáva. A, e, i, o, u, y. Oikeramo ñe'ẽpehẽme pundie tĩguáva ndive. Ge, me, ha, ne, ha, ñe. Térã pundie tĩ juruguáva ndive. Mbe, nde, nge, Tẽ, ko'ãva oguerúva hese hyaputĩgua tembiecharã, ma, nda, gua'etĩguáva, a, e, i, o, ũ, ñ, oikéramo ñe'ẽpehẽme pundie juruguáva, che, ge, he, je, ke, le, pe, re, rre, se, te, ve, ha puso ndive oike ñe'ẽpehẽ tinguáva tembiecharã, tã, pytã. De la formación de sílabas nasales no concurren en la sílaba dos letras nasales. Ejemplos, g̃ua, ma,

Ve ipuso. Dicha sílaba es nasal. Ejemplo, tã, pytã. Mbojojaha irundyha. Cuarta regla. Ñe'ẽ apo rehegua tapicha oñe'ẽvo guaraníme ojapo iñe'ẽrã. Upevarã ombojoaju ñe'ẽpy, lexema. ha ñe'ẽky morféma, ojehaívo umi ñe'ẽky mboyvegua ha ñe'ẽky rireguáva, omoambuéva ñe'ẽpy oñembojaju va'erã hese oiko hag̃ua ichuguikuéra peteĩ ñe'ẽ año, ñe'ẽ riregua iñe'ẽpeheteĩva ojoaju ñe'ẽpy rehe, pe, me, gua, gui. Tembiecharã. Oúre. Amógui. Ñe'ẽ riregua iñe'ẽpehe hetãva ndojoajúi ñe'ẽ rehe. Ha umíva ha'e guive, haguã, meve, peve, ári, rire, rupi, rehe, ndive, g̃uarã. Tembiecharã jaguereko ko'ápe, ou rehe, amo guive. Katuete pehechakuaa tapépe peñepyrũrã pe iñe'ẽ peheteĩva oja ñe'ẽ rehe. Ha umi ñe'ẽ pehetáva katu ndojái ñe'ẽ rehe, ou rehe, amo guive, guive ndojái amo rehe.

ou rehe. Amógui, las proposiciones polisilábicas no van unidas a su regente. Ejemplo, ou rehe, amo guive. Néi, ñamog̃uahẽ jeýma hu'ãme jahávo ñane piapo kua'ko ára pegua, néi, iporã hína péa amoĩmi aí pene apytu'ũme ajépa jaguerekotaha peteĩ aranduka hína ñamba'apo hag̃ua jahávo ko ñane ñe'ẽ guarani rehe. Ha péa jahupíta pe plataforma he'íva ichupépe, jahupíta kóa ko aranduka, Guarani ñe'ẽ rerekuapavẽ reheguáva, Academia de la Lengua Guarani. Guarani ñe'ẽtekuaa, gramática guarani he'íva hese. Péa pejatopáta ha pejatypeka porãramo hese hetaitereive mba'e ikatu petopa ipype. Upéva ahupítama voi ñandéve hína pe ñane plataforma-pe ikatu hag̃uáicha peñembokatupyry añete hína pehóvo kóva ko ñane ñe'ẽ guarani rehe. Néi, avy'aiterei ha. Ñandejára tape nde rovasa, to peẽme peẽme tesãi, vy'a, kyre'ỹ añete ikatu hag̃uáicha pe ñembokatupyryve jahávo ñañembokatupyryve jahávo opavavéva ñane ñe'ẽ guaraníme. Taupéicha!